Demat, degemer mat, setu ma video kentañ da'm soñj. klasket ma straoù dija met ne oan ket deut a-benn d'ober dre ret. Setu bremañ 'm eus prenet ar mikro a-feson evit evit ober videoioù. Setu perak zo ur golo ru iskis war ma fenn, marteze. Peogwir 'mañ ar mikro oc'h ober ur golo kreñv war. Setu neuze ar pezh ma c'hoant diskouez deoc'h ivez, a zo ur c'hoari anvet Cook Serve Delicious, a zo ur c'hoari merañ preti a blij din kalz. Setu neuze euh, ba, demp da c'hoari d'ar pezh a zo pal ar video-mañ, n'eo ket da? Setu neuze zo ar skramm lec'h ma tibabañ euh, penaos peseurt euh, partienn ur c'hoariodenn hon da implijout. Oc'h eo bezo unan amañ a zo ma fartiadenn pennañ. unan amañ a implien evit c'hoari da daou met n'hon eus ket gellet c'hoari kalz. Hag un trede hini abaoe em eus achuet ar c'hoariadenn gentañ a zo start vel ma welit zo pennoù ru. N'oc'h eo rann da gemer ar c'hoariadenn. Bennañ hag ar c'han da diskouez deoc'h penaos evit kregiñ. Ar pezh a ran ingal bremañ fin bob sun, bremañ 'm eus achu ar c'hoari, a zo ar penaos weekly challenge, neuze Ur liesstrivadeg sizhuniek. Setu a zo bep sun traoù newe, ur genstrivadeg newe en-linenn a c'haller gwelet penaos amañ, vel ma welit, current leaders, an dud a zo e penn an challenge. Ha gwelet vez forzh penaos petra zo 'barzh an challenge ar sun-mañ war ar skramm digemer. Oc'h a-hend-all, diskouerañ buan-ha-buan ar skramm digemer. zo da dibab ar stumm istor Career Menu, Battle Kitchen a rae an traoù vel ar genstrivadeg sizhuniek, leaderboard a zo n'ouzon ket na jañez ar c'hemm e zivhar a c'helli anvet gant bet bezañ ar re wellañ e genstrivadegoù enlinenn. Local Co-op a zo evel-just evit c'hoari gant unan bennak, e-barzh o pasenn linenn. Hag all hag all, film trawal a zo boutin oc'h bato kichen demdai gant sonerezh wouh! Nac'h eo amañ zo ur sistem stered eno ha meus kejañs poc'h eo hag skrammet zo daou div steredenn evit a-benn Penaos dizarc'hañ un dudenn ouzhpenn m'e tizarc'hañ da diskouezhañ diouzhtu. Setu ar skramm dibab an tudennoù. Ha neuze amañ gwelet rit zo rev a zo ba sac'het c'hoazh n'hallont ket inkliv-ni. Show a night! Seasons after fall! Da skouer. Ah! pa vo an dudenn-se e vo ret din ober ur video gant ma sas. Season after fall a vezo bet prefet din evit ma diabla nevezo. Neuze, me, dibab ingal penaos ar plac'h-mañ, ar geginer-ez-mañ peger e kavan deus blev revel deus ma re, setu. Demdeiz, neuze, c'hwi zo 'vont da welet e ma duroc'h an arc'hwitout oc'h ema klask an tisplegañ deoc'h en ur c'hoari. Pugur evel-just eo ret bezañ prim-tre evit ar Weekly Challenger kendalc'h e draftoù. Norc'he Orc'he zo ur bern traoù disheñvel, boued disheñvel a zo 'barzh ar c'hoari. Fin 'vo setu evel-just, 'skomp lâret. Norc'he, ret eo din Servijout an dud ardant imposubl, entrepriz e vandaoued oc'h e gwirionez e impliañ un tammig ar c'hlaouier hag un tammig al logodenn warno n'eus tro peogwir zo traoù zo gant an esor gant al logodenn ha traoù all gant an esor gant ar c'hlaouier. Ur gudenn a zo avat pe n'hallan ket mirout an douchenn seiz war ma war ma c'hlavier setu un tammig droch. Ha niverenn seiz just a-walc'h. 'Do 'vont kuit. Me zo un tamm gorrek gant ar c'hig-yar peogwir e red din kontañ pet gwech m'eo pouezet. Après un tammig droch, après gant al lodenn bepred. Ar bilhez zo ez eo seiz, c'hwec'h... A vezo prest hag a... Hop, setu neuze oad edo an den d'ober un dra bennak e penalti, ar pezh a zo ral. Peogwir pa c'hwiter un dra bennak, n'eo ket servijet mat pe ma n'eus ket amzer da servij, e zo un un tamm amzer a zo ouzhpennet d'an amzer a lakaomp evit achuiñ. Setu neuze ar re kentoc'h mat dreist-holl eo ar wech kentañ diober ar sur-mañ. Bon, evel-just n'on ket e-touez ar re wellañ tout peogwir n'on nemet oc'h seiz filmbenn, gwelet ret war ar skramm. Ha met n'eo ket ken fall-se eviton-me. Neuze setu war an dagen arall. Ha da distreiñ war ar skramm ur skramm ar c'hoariodenn evit diskouez deoc'h marteze un dewezh c'hoari boutin ma n'oc'h ket a-eskuizh dija. Gant ma video. Digarez, ma mouezh a zo un tamm raobiet er mare-mañ. Nac'h eo setu par yec'h war pa hon eus dibabet ober gant ar c'hoari ar mod istor lakaomp en ar stumm. E ar yec'h war ar skramm-mañ bez zo un doare bouez-posteloù a-benn ar fin evit kadtraen ar c'hazev bruderezh evit ar c'hoari an eil a deuio er-maez sañset ar bloaz-mañ, ast-noz. Hag un dra gant penaos hirio eo dezhañ. Setu bez' zo trawalc'h amañ posteloù kozh, posteloù 'm eus mail lakaet a-goste. Hag n'oc'h ket bet bemdez e c'haller penaos gwelet un doare pariadenn hag ma soñj dimp e c'haller dont a-benn e c'haller implout ur Un ticket arc'hant evit kemer perzh. Après, euh, ma ket c'hoant peogwir cheese kebab zo diaes spontus. Ma ket lañsken war ar meus war ma menu, euh, setu il y a a-raok an bezo Your Active Menu amañ. A-raok c'hoari, a-raok kregiñ gant an undeouez c'hoari kentoc'h, a la rimard. emañ da distreiñ da welet par a zo pugur. E c'haller kaout malus war drev zo. en ur stumm oc'he-oc'he, da c'hwiwel bez' un dra wer amañ a dalve mat, ha bez' zo traoù ruz da vareoù zo, a dalvezo im fall n'oc'he da skouer. Boued zo an dud an dud a zo a-iskuizh o vijen ordin kinniget noc'h goude daou dewezh e ret cheñch a-hendall vo dilaouen an dud. Oc'h eo 'm eus cheñchet a-raok c'hoari pezh 'blijini ober e ur wech achu un dewezh prientiñ en a-raok evit kregiñ diouzhtu da c'hoari ar wech a zeu dezhi. E bot, pep hini ra vel n'eus c'hoant. Ar c'hrec'h a ler gwelet, un tammig penaos-mañ ha brud ar preti a-raok kregiñ, n'oc'h kentoc'h mat memes tra evit. Ar mare-mañ. Hag amañ e c'haller prenañ boued vel ma c'hell skrivet, gwellad boued. Mañ bez zo traoù zo c'hallan c'hoazh gwellad, memes boued c'hoazh. Beure traoù na blijaint ket din dre vras eus treuget ar stek. Amañ 'c'haller prenañ traoù evit gwelet penaos on. Mais ar c'hemm 'meus prenet tout dija. Amañ zo traoù ouzhpenn, ar chadenn diskoueziouroc'h ar wech all, hag all. Noc'h eo an da diskouez deoc'h un... Dewez, a-raok... nann, just a-raok kregiñ on a diskouez deoc'h amañ ar varrenn a zo a-us. Nann, on a diskouez ur wech vo vo krog digare peogwir amañ n'eus ket an titouroù ma c'hoant dispell gant deoc'h. Me zo un tamm droch. Setu... Oc'h eo, amañ ez eo... emañ an pezh vez goulennet gant an dud, setu pezh zo un arval dija. Kemer bilhed an arverbeuri, ar pezh gavañ bepred un tammig souezhus ha nec'hus. Hag evel m'ho peus gwelet, spulus m'eus lakaet pevar, ur wech an amzer e vez traoù d'ober en etat ar prevezioù, ober lakaat ar poubellennoù er-maez. seurt traoù. Gwir e rer war-dro ar preti. Marc'h e zo tre bete a c'hoarve. N'eo ket 'ta. Ah, koc'h, n'eo ket se tamm ebet, ma c'hanager. Ret eo din diwall. Noc'h eo. Hop, pegur, traoù zo. Voir pa vin poac'had-re evel-just e teon en hor c'haerede diwall a-hend-all e vez gaset an dud peus o reizh peus o boued pa brener boued dre vras hon eus ket c'hoant 'vije daouet dreist-holl ar preti. N'eo ket ar pal. Setu. Ar c'hezh a zo prest. Setu un arc'hant ret e c'hellio. Pezh dremen war ar c'hostez. Ha pezh vez goulennet gant an dud. Ar c'hremm 'm eus dibaouet kentoc'h bouedezed. N'eus ket re a draoù disheñvel. Ret eo ar c'hred da skouer memestra ret int sellet.

Vraiment, on doise un temps d'ar stumm euh, start, euh, anzavrañ, euh, a rechaou ar euh, voutin donc avant tout ken ce qu'on tu sais. Voilà. Vitoc'h da c'holl ma n'on bet ket da c'hoari, ma tu sais, dior gant traoù da sellet an c'haer. La con n'eo ket ken fall-se donc. N'oc'h ket petra a c'hallfen lâret marteze d'ar re goude ar chaouarn ma micher komz diwar-benn tout pezh 'oa dit war ar skrambluger zo aon deoc'h ober an traoù gomprenet ket. Nac'het. Gwelet 'ret marteze ar pennoù bihan a zo goude mije lakaet boued, fin kaset ar boued d'an arvalien, e diskouez notennoù zo 'benn ar fin gant an dud ma c'hellint laouen-tre gant pezh peud boued pe get, fin ma klot ar pezh, ar pezh peud kaset. Pe gant ar pezh o doa goulennet resis. Neuze oc'h evit ar mare ma 'z eus ur c'hombo perfekt peogwir bepred 'm eus gwelet ar pezh o doa c'hoant. Met evel-just gwechoù zo n'elan ket a-benn, miroir war veo ma ran ur video all hag e neuze 'vez pennoù glas pa vez etre. Hag ru pa vin ket kontant. Hag pa n'in ket kontant n'eo ket mat tamm ebet. Oc'h evel-just evit kat ar c'hombo e ret vije mat pep tra evit ar mare. E mat pep tra n'oc'h e. E fin an dewezh e gwelloc'h pa teuer a-benn da get Met pep tra n'ouzon ket na welet purzhur oc'h mont a-fenn dirak me zo un doare tra evit kontañ a niver a gombo. Ac'h, a servijout da skouer pa hon eus gwraet ur bariadenn evit bezañ sur e un verb mat quoi. Setu. Ac'h, e bremañ un tamm Doulor hanter an hogemer-amzer evit komz diwar-benn ar pezh zo a-us da Goledred bet zo un aoul bihan hag aoulgo all amañ da gadañ logodenn an arc'hant a zo kleveroet dimp peogwir eo kaet ar boued Roan. An horolaj o tremen Goledred an eur o tremen amañ peder eur. gouzout a pelec'h verrail e-kerzh an deiz. Bez' zo hoc'h a brud ar preti, ar bepred war-raok. Pe digresk hañ evel-just, hervez pezh vez gwelet. ha hoc'h bez' zo ivez ur seurt traoù oc'h en-dro amañ zo anezho peogwir brav an amzer, eus kejañs petra dall. Pe n'oc'h eur ha nann marteze ur mell gant eur an dewezh. Kentoc'h met ar c'hae a-wechoù a vez lakaet pesked da skouer deus beure e kav displijus an dud troet ar pesked keuz zo gwavon ezvezus. En hor c'hae e vez un doare tra a laka an dud da gavout displijus dont d'ar pesked en eur-se ar c'hae un tamm negativel. Bep tro e ru pa vez un tamm negativel forzh penaos hor c'hae bet gwallet mat. Traoù a-seurt-se. Setu eil prantad Rush Hour. Renidi dont a-benn da gas an traoù d'an dud. Peran ober war-dro se da gentañ peogwir bezo traoù zo.

gouzout merañ an amzer hag hag ar pezh vez gwelet. Zo souezhet on spontus peogwir ar wech all ma gwad ar video, ar brouilhañs video latañ. E ma c'hwitet penn-da-benn ren forzh petra, n'ar c'hemmad-se e gomzañ ket trawalc'h ha displegañ ket trawalc'h war ar skramm. Met ar c'hae tremen... Penaos c'hell 'm eus dibabet kentoc'h boued aezet ivez, parce que 'vijen ket zo aezet peogwir ar c'hae eo boued aezet-tre. An c'hae e teu a-benn da gomz ha d'ober an traoù direbech evit ar mare, spi 'm eus n'on ket er c'houtoud a-raok fin an devezh ar c'henvel 'vije droch. Setu un c'hae pep tra dremen e doare e stumm devezho. Ur c'hae e fin an devezh, pe welo, zo un doare... penaos renabl deus peseurt c'hoarveet, evit gwelet pelec'h verray. Ar c'hoari peger a-raok me ac'h em eus achu ar c'hoari en ur stumm gant ar

Palioù zo a zo da skouer bezañ achuet ugent dewezh evit gallout ret eo bezañ gwad da nebeutañ ugent dewezh evit gallout tremen d'an dra war-lerc'h. Ar c'hregomzañ re oa a-seblant pelec'h eo falloc'h evit merañ an amzer met dreist-holl ur bern tud er prefed. Met bon, mont a ra bepred. Oc'h eo, oc'h eo.

Hop, amann hag tra ebet. Setu achu an dewezh. Perfect day achieved! Oc'h tu zo da dañsal ha da golotennoù tremen. Oc'h setu un doare renabl deus an dewezh 'vel ma lâret dezhe adarc'h. dek ar vale ha pevar yen n'oc'h ket perfect tout penaos mont da diskouez gant al logodenn e sorvo evit gant ma biz a-hend-all e c'haller gwelet pet a zo bet etre ha pet a zo bet fall. an niver a-dreñv doare poubellennoù skotaj prevezioù hag all zo bet gwelet. Ha penaos gwerzh butun roet gant an dud peogwir Ur priz a zo evit pep pep meuz met penaos un arvailh laouen a c'hell reiñ gwerzh-butun ouzhpenn ar c'hemm bet kalzik gwerzh-butun. Setu nac'h eo fin un dewez ha n'eo ket un dewez direbech e c'haller gwelet ar c'hombo gwellañ ar c'hell evel-just e droch pe ur meuz gouet fazi ebet. an arc'hant dastumet gant ar meuzioù hepken hag evel-just ar c'hemm eus gounid brud kentoc'h mat evel-just pegwir e tremen mat pep tra hag oc'h eo eo un dra resisoc'h diwar-benn pezh-varrenn-dac'h poubellennoù skotaj hag prevezioù bezv ivez da gant boued zo e c'haller penaos lakaat roc'hed da dont aesoc'h er preti, oc'h eret lakaat traoù evit evit rafe. Hag gwechou all e vez tud o tont da lerc'hes arc'hant er er preti oc'h eret dont a-benn da lâret d'ar polis penaos 'vo an den. evit ma vije tapet. Setu oc'h ec'h an da distreiñ war ar... Ah bah setu Chassis Checklist completed. Oc'h ec'h dodañ a-benn ugent dewezh, prenet 'm eus pep tra, hag setu. Oc'h ec'h... Ma n'ouzon ket hag ne van ket ni un dra bennak. N'eus ket bet un dra steam, n'oc'h ec'h n'on ket ur... ur Trofenn oc'h en enkezior vicher c'hoarvet. Tra pe dra, c'hem eus bet ur postel evit lâret oa digredus tout a-benn ewez direbech. Ouzhpenn ma ket lâret deoc'h, met mat-se ho peus gwelet ar plac'h-mañ e-keit e-pad an dewezh e oa ur plac'h a deu da sellet ma tremen mat pep tra e-keñver prop dec'h ar preti ha diwar-benn ar skotach ha tout. Oc'h c'hem eus bet kudenn ebet. Hag ur wech a amzer ouzhpenn ar seurt pariadenn gant ur robot ez eo un den un den un dra n'ouzon ket seurt eus evit e ziwrac'h un den kentoc'h e c'hoari a ginnig ur bariadenn all oc'h e kinnig e lar ah du-hont deuit ket a-benn da get kant pemp dolar warn-ugent e gwerzh butun.

Ket evit evit ar marc'h. Rio non, az kan cheñch. Ar c'hreapez vont dre vras eo cheñch tout, un taol. Euh, Degañ pep tra evit ret lakaat travel. N'oc'h ar pesked a blijin kalz. Lugar gant an zezad. Petra a zo plijus? Ar pancakes gant fentus? Ar gwin a gavan euzhus, n'oc'h ket bet fin lakaat-se. Petra zo sympa da diskouez an toazennoù, perak ket? Frites a zo dija. Ah non, ok. Frites a Yer oa ket skorn evitañ. Ah ba bier zo bepred cool paour. Oc'h eo gwelet ho peus mat-se pe klevet an trouz. Hervez a peus bet lakaet war roll meuzioù e tigresk pe kresk ha brud ar preti-vur zo tra oa lak da zigreskiñ. An alkool a lak da zigreskiñ. junk food un tamm. Gwelet 'vez e-vese. Met sur on avait quatre saladen c'est les classes. Haha! Gwelet ho peus a-blam d'ar saladen e klaskas pentu. Ha tre bosed. N'oc'h ret e gouzout hoc'h eus ho tud a lakaat war-wel an traoù fall hag an traoù mat evit pep...